Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech maachen et e bësse manner kuerz wéi mäi Virriedner, och wann et hei réischt ëm den, u sech just ëm den zweeten Deel vum Gesetzestext zur Konkurrenzautoritéit geet, esou geet et hei drëms, ëm Präisdeckelen. D'Beispiller goufe genuch genannt. Et ass wichteg, datt mer déi Décisioun kënnen huelen an datt mer eng Base légale hu fir se kënnen ze huelen, well soss fanne mer eis erëm zeréck a Situatiounen, déi mer an der Vergaangenheet kannt hunn, wou mer séch net ëmmer ganz glécklech ware mat de Léisungen. Wéi mer am November 22 den éischten Deel vun deem Gesetz hei ugeholl hunn, hu mer eis dofir staark gemaach, datt d'Konkurrenzautoritéit och soll kënne Fusioune kontrolléieren. Mir haten eis, esou wéi d'ALEDC, fir eng Konkurrenzkontroll virun de Fusiounen ausgeschwat an eis Nopeschlänner hu well esou Systemer. Just Lëtzebuerg verléisst sech do exklusiv op Bréissel. Mir kënnen eis awer hei net nëmmen op den europäesche Mechanismus verloossen, dee vill ze spéit a bei vill ze grousse Firme gräift. Een Agräifen an de Marché an den Equiliber tëscht Offer an Demande gëtt et net eréischt ab engem Chiffre d'affaires mondial vun iwwer 5 Milliarden. En Aushielege vun dem fräie Marché gëtt et op allen Niveauen, dat kënne kleng PMEen oder de Staat sinn, grad wéi Multinationallen. De Contrôle ex ante ass dofir wichteg. Mir brauchen deen och zu Lëtzebuerg. Frankräich, Däitschland an d'Belsch hu scho méi laang esou Kontrollen. A wa mer de Projet zum Konkurrenzcode haut iwwer d'Bün kréien, muss muer ugefaange ginn, un esou engem ex ante Kontrollmechanismus ze schaffen. Et ass ëmmer méi einfach, fir virun enger Fusioun ze intervenéieren. fir wéi spéider ze versichen, duerch Strofe d'Firmen auserneen ze kréien. Dofir hunn ech eng Motioun magepuert, Här President.
Merci, Här Clement.
A Frankräich huet zum Beispill d'Autoritéit d'Méiglechkeet, de betraffene Firmen Ännerungen un hirer Fusioun z'imposéieren. Fusioune ginn also net ënnerbonnen, se gi just ugepasst, sou datt de Risiko vun der Maartmanipulatioun méi kleng gëtt. Dës Prozeduren an eisen Nopeschlänner gi séier vu Statten. An Däitschland geet, an der Belsch, pardon, geet dat an engem Mount. An Däitschland kann dat maximal fënnef Méint daueren. An eisen Nopeschlänner geet et also, firwat net zu Lëtzebuerg? 22 hu mer schonn drop opmierksam gemaach, datt dat zum Beispill bei Cafetieren, jo bei u sech Bréiersproduzenten de Fall kéint sinn, wou jo och de Conseil de la Concurrence schonn 2019 drop higewisen huet. Dat wat fir d'Produzente gëllt, kéint jo och fir d'Distributeure gëllen. Mä jo, léif Kolleeginnen a Kolleegen, dat gesi mer da elo, wann dat dann ex post muss analyséiert ginn an net ex ante, well fënnef Joer drop huet sech näischt geännert. Et brauch een eng Konkurrenzsituatioun a keng Konkurrenzsimulatioun. Et brauch een eng funktionell a performant Konkurrenzautoritéit, déi d'Rechter vun de Konsumenten an de Firmen um fräie Marché schützt. Dat hu mer mam Projet scho gemaach. Mee dat heiten ass elo eng weider Brick, mee et wäert eng begrenzte Brick sinn. An dofir denke mer, datt een hei nach weider muss dru schaffen. Ech soen Iech Merci.